You do not know a person unless they speak. Vayuze pane mahorse, vayuze pane makomba. KuMSU zvakamira sei?
Andana munda wacho music yekustadai haina mari.
so pringo akuita music akuita music right. takuita music tese Ma, okay. but takatanga tichiita chi kuita mangoma mangoma zvakasiyana
Auya kugweru uya, auya, auya, auya kugweru uya. Aiwa auya, auya, auya kugweru uya. Auya, uya.
Welcome to Wewa 263, the show that is brought to you by CMH in partnership with Midlands Business Community. In this episode today, we have Jackson, our guests. Mr. Jackson.
Yes, sir. Pakamira sei? Aiwa, zvese bho, Mr. Loka. Aiwa, nice to have you here on my world. So, nhasi ndofunga tichanzwisisa kuti ndiani anonzi Jackson and anoita nezvei. For those ones vasati vaziva kuti Jackson ndiani, I think nhasi ishow yenyu nhasi tiri panapa. So feel free Mr. Jackson. Okay, anonzi Jackson ndi Jackson. Zita rake rekuberekwa it's Divine H Makaya.
Right. So Mr Jackson Divine, panapa tichiuya panapa, vamwe vanogona kunge vachiziva Jackson uh, he's a student uh, with MSU then anoita futi music so chikuru chatanyanya kunge tiri panapa this is a chew out sport waiwari e, eh, tichitaura kuti kana une zvanga zvichikunetsa during the day uh, maybe this week or what tiri kuti iwewe don't worry anditi we have you uh, we have a chew out discussion here so uh, mr jackson can you take us kuti uh, chii chakazoita kuti munge muchisvika pakunzi mava pamsu uh, and muri kustuda program ipi
ya pamsu tizoni takauya pamsu takashanda tikaenda kuchikoro tikadzidza tikarava mabhuku tikapasa tikaitsvaga vabereki vakashingaira kutsvaga mafees yes.
but azosvika tava pamsu kuti istuda inonzi sheki safety health environment and quality management anozikanwa iwo macompanies achinzi mashik officers yeah, yeah, yeah. ndo patoda kuzosvika kana zvimwe zvinove zvotoda kuti zvikasatangirwa kusvika zvinosvika zvinzi sisi aiwa tiri kunzwisisa tiri kunzwisisa so like growing up makaitira kupi pamakashanda muchirava mabhuku enyu maybe olevel elevel manga muri kupi ah, olevel ndakadzidza kumasvingo panonzi pazimuto high school right.
then ipa vazoitika zvakaitika ndikazononyorera pane chimwe chikoro chinonzi mucheke high school Ini Masvingo. All right. All right.
Yeah. Uh-huh. Then A level as unodzidza pa Chekutu. Chekutu pa Chekutu. Yeah. All right. So uh, zvakanaka. Yes, we ask these questions because uh, vamwe vanenge vachida kune vanenge vachitoona izvezvi izvi vari kuzvikoro even zvamareva izvozvo vanenge vachitoinspirwa najackson achiona kuti ah au ameno matisa acho manga makunzi jackson here kana kuti manga muchiri divine eh, not knowing like eh, zita rekuti zoti jackson rakazouya papi mulife main eh, zita rekuti jackson parakauya rakauya ndiri kuchikoro at zimoto high school yes and it would buy
so izita tingangoti izita remadunhurirwa right
zita rako orit oh, aiwa ndiri kunzwisisa kuti zita iriri i think rine

alright zvekutodaro soft as but ndichitobhaiza rafu alright so mazvinzwa that is jackson uh, watinaye panapa hanzi haiwa zita rakabva ne kutobhaiza hanzi taibhaiza taibhaiza but kubhaiza kubhadhara kubhaiza kubhadhara kubhaiza kubhadhara uh, ukatapa usidaungomisa vasati vabhaiza kuti vasabhaiza here hakubhaiza kubhadhara because kune vanotobhaiza kupfuura jt votes my inspiration akaimba kuti zibhosi ritori nezibhosi raro ona mike so hakubhaiza kubhadhara because pachazobhaizwa ufila like wauizvo watoboro timavhavu unofambisa ropa kuti walike kubiridzirwa so chitomborore okay so, uh, kubhaiza kubhadhara because life unofanira kungova good kumunhu wese whether umuzivi whether yamai yako whether isi yamai yako bcoz azivi mangwana so akubhaiza kubhajari thats why ke zvino ndachiti ndaimbobhaiza so chakatomutomwa ndisabhaiza haa ndicho chandoda kuti vamwe vari kuona apa nevanozviti vanobhaiza kati vanozviti maswenya kati mabhoro mm-hmm. haa yano chivovai vanhu vari bhoo Alright.
Yeah, aiwa that is nice i believe youhave made peace even vavaibhaizira vacho kumashuro uko because vamwe vacho vari kuona uh, ngatiende tinzwisise kuti okay uh, now we are in 2025 and uh, i was checking your catalog payoutube and uh, ndaona kuti pane i think a growing follow worship uh, even nemusic ino yekuti imwe yacho ndatoisawo parington pangu nhasi so amene kuti ungatiudza here jeni yemusic kuti wakazotanga kunge uchipinda mumusic weni ah, takapinda muindustry past orit ndakapinda music 2021

wakapinda kana kuti muri mustudio uh, was it mari yacho yanga yawanika kupi wakabhadhara mari here and how was the reception by that time ret tichitanga tairova anonzi mangoma mangoma muri maziva yes, mangoma yes. ndaiya anorowa chidaiya mangoma not music okay tichireva mangoma ndaireva mangoma nefesong anonzi pringo music anowanikwa masvingo chatova chibaba but chitanga akutoita zvemusic taimboita zvemangoma tese tiita zvemangoma ah. is a producer and also a very good song okay so pringo akuita music akuita music takuita music tese okay but takatanga tichiita chi mangoma mangoma nemizvi zvakasiyana okay okay amungotipa mucomment section kuti muri kuziva here musiyano wemangoma nemusic ya mangoma ndakatanga chi 2021 mangoma tichitanga nefesi wanga munzi pringo music kana kuti v power so pringo music akangowanawo maseni ichi joni kwaye tingoshandawo mm. after form four paipainobva tongobaiwa pajozi mubva ngonotsvaka chii zvimangwanda yeah, not my instrument iwava mangwanda
ana zvokuwana nelanguage manje ndobva atsvaka zvimangwandangwanda zvake ndobva auya chi pazim ndobva achila pamazvingo ndobva achitoendawo chi kufash mm. ndovakatondidzidzisa kuti ayo zvinobhalansika fash nechi eh, achita kosi yake yogadzira mota mm. achidzoka patime ita mfana ngatimbogadzira ngatimborova chi chingoma ichi haufa ini semunhu wakatongokorawo family kwedu wera zvaina 10 minute ah, am divine makaya kwedu ndokwana hilari makaya kwana ya vakawanda veko makaya ndazvainda 10 minute vana beti makaya maartist angels so so, so, so, so like you with vana beti makaya are you related zvekutoti pedyo pedyo here kana kuti it's just the same pedyo pedyo pedyo pedyo hakuna relationship inonzi ndekuri kana ndepadhuze kana utori neukama neukama kana usina ukama hapana hauna nzwa hama yangu iri kure but mm. ah, haisi kana isiri kana iri hama yako hama yako I like that, I like that. Yeah. so tichirova mangoma taitongorova zvemangoma but mukurova mangoma umu mm. takambogadzira one music yaitoti paredhiyo inonzi yevo fm negreat zimbabwe radio station mm. yaipedza day yari raka three zvotoona itonzwa itofunga kuti pamwe tina mukoma aita kushanda radio song was very very very very poor manga masvika seiko kuredio kuredio takatozoona ngoma rakutoridzwa hatisiso takafamba sei maybe pamwe dj yaivawo mugroup mataimbokanda tichiimba ngoma yedu zvimaridhim zvedu zvati tangomhanya tobva ngoma boom pringo music every time yangova pringo music jackson chi jackson minem jackson chi takutova ndiri chi b i g svika nanzi r i p ndiri chi b i p svika nanzi r i p bigi pangoma inifanika gafa padisimanini kusvika ndafa okay.
alright so team masvingo ka munogona kutiudza kuti ngoma iri rakamira se ende ndofunga vanorisiva
so what made now the shift wati wanga uri kumangoma then even pa uh, youtube yako nachitarisa even pa spotify hapana mangoma iwayo Yeah, like vanhu. ramatotirovera apa It's- it's surprise togona kutoti inyowani pavaiva togona kutoti mukomana atotidonhedzera chinyowani ka yeah
takazoshifta Mm. takazoti "Ah, yo bring uchi chimbo because mem chiurora zvinoitika problem iripo ndeyekuti kana mukoma wako wakaiva muridzi wekambani but Yeah. mfesi wako ari muridzi wekambani hamuiti zvinhu very serious production inenge iri low Takamboshifta mbijana break kuti bva ambotsvaka maartist aasingatambi naye ndobva aita chiserious nekusaid kwake ndobva ndambosiyana nemufesi wangu but atori mufesi wangu zvekudaro but atosiyana naye but ndatotsvaka producer wangu wandisingatambi naye but ndremasa tiri bo anonzi bj major anowanikwa pachegutu chegutu ndowo musha wemahidzi kwakabikwa nafaemoji is the one akacontributa a lot pakugadzirwa beat refire emoji anonzi bj major anowanikwa kustudio inonzi sound base records ndo patakazotanga kugadzira masongs song uchinzwa song yekuti beat nevoice mm. ah, unonzwa kuti zvine ukama tobva radzoka polo polo number ndobva radzoka alright alright takatanga kutova creative zvokuti masina tatata kutogadzira ipapo ka music yatata kutogadzira nemaart atata kutoisa ipapo ranga rakutombopiwa nemamwe big artist akutoimba pamasong avo but sezvo tisina power rekuzochaya vanhu macopyright but vaatrade mukatozi rikazoputika you understand kuti pane zvakawanda zvati vatobirwa kudhara maybe togona kutonotisa kutoba hmm. ya manje wataura panyaya yemacopyrights apa i think its a burning issue uh, since uh, maybe before we on this podcast on this show taiita macameras on you were talking of uh, maybe issue yekuti song yako this latest song with Mr. Candy uh, yanga iri involved nekuti ma someone was saying ameno eh, ndeyake here or pane something yeah, some elements on the song dziri dzake here or something can you share some kuti side renyu rakamira sei okay side round rekuti inini ndakapiwa song yes yakapera kudhara isina vhesi but yakatogadzirwa beat yakato yakatoitwa zvese mastering zvese zvikanzi hapana wangu nanonzi mr kendi ndeumwe wangu wanemborova naye mangoma eh. before takuita zvemusic ndeumwe wangu kumasvingo temborova naye mangoma before akuita zvemusic oh, oh, okay okay
ramba richidzoka the sweat kuchi anzi mr kendi vaitomboita futi zvi zvemangoma before kuita chi music ah, music inotongotaura yega kuti haiyava music pakatanga ta music ndo pakatanga ndichaita mari marisa marisa ipapo yeah. music yomba itomitisawo marisa now is
He's going. Yeah. All right. So, so wakapiwa song. song. Yes.
Akanipa song kati amfana wangu umwe wangu anamboita naye mangoma. Mm. Aitondibatsira. Mm. Kutondibatsira kozi ava a big brand. Waona manje andisa manyanga sounds. Mm. mm. So akandibatsira. So mukundibatsira inawo nguwa. Semunaibatsirwa anozobvunze zvakawanda kuti chicha ina nechimwe chicha ina nechimwe. but copyright yandarona ndi beat rechunhu chandakabatsira munhu wacho kunzi beat iri hazvisi ah, rako iri ndiri anonzi mfana wemasvingo futi
achangotanga tanga ongobata bata chi pasini anonzi ulanuwof but anoita zvemusic agadzira mangoma because dai agadzira mangoma taisagadzira mari dzase mr king and eh, akatombowana nomination rekumabest upcoming producer and the best producer in zimbabwe kuzimipo yeah. akatoipa but handinyatsi kuziva zvangu kuti pavakabatsirana vakabatsirana vakaitana sei but hainandivabatira moto manje inonzi crossfire moto kozi ndapuwa chinhu ndakashanda chinhu

Jackson. Yeah, man. So iri kuzonzi panapa this eh, ne issue. Alright, zvamanje manje song pa YouTube apa atorina. You don't say she ordered by the top play yakarohwa ya strike one ya chayo. Yeah, yeah, copyright. Zvamanje manje song hapana mdana. But song yatorohwa. But tingava here netarisiro yekuti maybe kana tukanobuda this podcast Ah, panobuda this program eh, mungange mataurirana or pane here kuti munogona kutaurirana mukadzosa song ya i think ameno chiche chaitika zvangu but what i know ha vanhu vekumasvingo vese hatiri musame bracket tiri muone love bracket so i hope song unodzoka panozopera 90 days yeah. dzestrike mm. ha song unodzoka but yeah. Mary ndikakurumidza kudzoka chete chiriwo mudhu nezvayo but ikanoka wokudzoka Alright.
Ah,
maprojects ari kuuya mabig projects ari kuuya nemabig artist Mm. akawandisa Yeah. zvekuti haa zviriko Alright.
zviriko so tambo tichitanga tataura nyaya yekuti ya its university for now

ine mari short zvandakadzidza inini ndaisadzidza masubject emusic ndikana ndaisaita zvemahatsi kuelev mm. so ndikada kutodai apa kuvhiringidza talent nemumajio dzangu dzandakaita nemidzi dzangu mm. ndakutovhiringidza so plus music yekustata muzimbabwe itsiree eh, zviriko zvakusiyana une mukana munhu wese anenge akawana mukana anoita mari but rate yacho yekuita mari nemusic muno muzimbabwe haa ilo Zviri down handiti? zvinotodaro.
but sheki Mm. i believe kuti ne mari because ndakatomboshanda mumaindustry iwawo ndakatomboona zvichitobadara so ne mari yeah i think Ah, I, I hear you, I hear you. Hameno kuti balance yacho iri papi, maybe one day tichazonge tine someone from music or musicology something eh, wekuti eh, tinokwanisa kuita interview naye ombotiudza kuti zvakamirawo seiko kumusicology.
Yes kido Hello gweru ndinonzi met electro Uya papa hata timixe zhet Ma laptops, ma cell phones Technology yese magetsi Met electronics I number one Nyaya dzemafoni number one Met electronics Yes, uh, so Mr. Jackson imi muri kutiudza kuti amuna kuwedi amuna kuzoda kustadya music ku kuuniversity uh, which is a choice yamakaita imimi and i think it's a good choice uh, pamusoro pazvo so now want to go deep into your music uh, zvimwe to zvelifestyle tichazotaura and ya zviri kuuya so inini nandiri kuteerera your playlist and one of the songs iripo ndiyo inonzi makaitei Uh, tell me about the song. Eh, chii chakainspire such a song and inoita as if pane kakujungwa kwanga wazoitwa mukomana wekujunga vanhu ka anga ajungwa chii chakaichitika okay ya kune nanongolauda vachingoti hazodai azosangana nezvakati ah, nezvaanoimba izvezvi angabuchitsei nezvaanodzidza izvezvi anosvikepi haana ah, zotei azotengesa mota azoita sei azoi aise vanhu vachingotaura so taivabvunza but imimi gore zvaaraperi mukoma makaitei gore zvaaraperi sisi makaitei gore zvaaraperi wangu wakaitei gore zvaaraperi dhati wakaitei

taitova pabasa titori pabasa tichishanda zvinombotanga zviri tight very tight alright so uh, that song was kind of a bit ranga riri tingati driwa handiti uh, tingati iwe music yako chai chaiyo kana kuti how can we define your music tingakwanisa kupa tingadescribe sei genre or uh, donoti tingati unoimba music ipi Music yandinoimba inonzi afro music but kuafro music kune madifferent types of afro kune afro drill mm. afro drill then koita afro pop koita afro dance afro guitar afro rege afro afro dzakawanda afro rumba afro like dzinoimbana uleteni afro mm. dzakawanda mm.

Uh, last time when I checked, last is I think it's last year. Uh, there was this song engaged trend about TikTok. Um, what's the name? What's the name? Yeah, manga mune guitar mm, pa video yacho. Rudo rwako. Rudo rwako, yes. Yeah, man, yeah, So it seems you have like a soft spot pa munzeve amene kuti munzeve dzema ladies amene muri kuvaitira and then yeah, at university i don't know kuti zvekupera mushe here ipapa so but tisati taita zvakawanda ka toti mumbotipawo ka maybe ka freestyle or something i think i have a bit here uh, mumbotipa ka something amen zvakamira sei Herman. Kwanza zuri zuri mduzi. All right.
Um, I turn studio achiyazoshaiwa zvimwe zvezviya
ya handisi zvangu mafreestyle zvangu but i can jump in see Yeah. Wedzera volume yangu vanhu vazive ngerangu. Jackson. Vanhu vazive ngerangu. Kuda chigai majini. vadi kutimba majeans vadi kurova ka easy Hey, sango idem poda chigayi sago redem mukana 4 wese prayer for the day anombosheka kamazhitsi tinombonhanzva kamagetsi nomata hakuna magetsi namata mwari chiyedzi chiredzo patinoredza weya jona isatinedza mwari ndikuda mari mwari ndikuda mari wedzera vhulumu yavo vanhu vazivinhera oyo oyo yeah, Hanzi wedzera volume yangu vanhu vazive nderani ndera Jackson.
Zvazvinakidzera. Aiwa inini ndanzwa flow. Yeah. Uh, what I like here about your music uh, is is there's more of a storytelling uh, iripo then I think inotaura reality like hustling kutsvaga mari and this like my emotions tikuripo i don't know uh, kufamily uh, how many are you in your family
yeah. tikazvarwa takawanda tiri vatatu muri vatatu mm, vana all right vana vatatu mm. yeah because i'm asking this because this

inonzi i will testify i will testify i will testify hmm. um, isong inotaura kuti pane vaye vanenge vachitibvunza kuti pape pame muchipfeka mambembe muchipfeka like natsi dzandikapfeka zviya zviya vachitibvunza kuti aiwa ndobva ndaudza kuti i will testify one day so mwari vachapukuta misodzi iyo kuita umambo ndine kodzero hirozi ndakabata pamupendero handingazorasika chitendero mwari achapukuta misodziyo kuita umambo ndine kodzero hirozi ndakabata pamupendero handingazorasika chitendero i will testify ah, i will testify

so i think tava kusvika pakunopedza panapa da kuti inini umbondiudza kuti lifestyle yekuvhasiti yakamira sei e, zvii zvavaiexpecta before uh, enrolling into the university then now youare studying university student zvakamira sei maexpectations reality versus expectations Ah, ndichitori kutsvaga nzvimbo kuti paimisi inde vati haa ah, panotopisa panotodakwa panotodii e panotonakwa panotopisa panotodaro but hmm. pavhasiti bhegi ndorinonzi mambo tsana kana hmm. musina bhegi mukutaura ngano hamusi vepano bhegi rotongo kusheza kana utano
but
pamwe pacho ka

Ah, zvimwe zvacho atizokwanisa kutaura zvekuti kozi tine vamwe vanhu vanenge akateerera anenge aitofunga kuti jwaize pati apa th- this is a no under 18 show Yeah, ndizvozvo zvazvo but Mm. vanhu vedu pamwe vanenge vatori nemakore over 18 but vozonzwa kuti pamwe taifunga kuti payane tichaona mabhebhi for example ndisi kuti ndizvozvo Ah. maybe pamwe unogona wakanzi Shoot. pane machicks mafreaks manyama Yeah. Ba- atoripo but haachekeki ndongopa example but Eh. haisizvo ndongopa just example but aunhu atoripo chi mashizi manyama nechii nemahu but zvinoda mari Ah, izvi zvakanzi Okay. kwai kuchando kune mota dzakachipa kana usina mari unononga here uh, on one of the songs dzauli 10 eh, panonzi pauz pane mahorse vaUZ pane makomba kuMSU zvakamira sei
zvine namari mdara zvikuziva kuti pane makomba ikati pane mahosi eh. anana munda wacho ananawe okay handitozivi alright mamunzwa this is jackson on the spot uh, so i think uh, one of the last question ndeyekuti ko pamavideos enyu why handinyanyi kuona zvimoko zvichiwaina kana zvichidii is it you who chooses kuti pavideo pangu ndinoda kuti pange pane vanhu ava kana zvakamira sei
ipapo i think we kana makaenda kuchikoro mudhara wangu mm. fanira kuzvipindura mega asi ungange munoziva mamwe acho ndedepression mm. mamwe acho ndee complain kuti makaitei and then mamwe acho aneika acho idrill i don't think you know expect kuona mapepa achitweka vakadaro but iko vanonga vachingopuruzirawo vakunasa kungoti zvimwe zvezve zvimabody body
kupuruzira
ndakuda kupuruzira vakamera kuti zvaita sei ndine nemunhu wangu wani kupuruzira aiva ndakachita kumba Uh, which religion uh, do you follow in true like are you a religion religious person uh, ndinoona uh, pamasong ako e, pane pamwe pacho pane panonga pakaiswa pa hanzi lodis prayer handiti our father yaya e, pane imwe song i will testify it seems hameno zvine kaku kafaith mukati or yeah, and also many things mm -hmm. yeah. to there but really, are you a religious person zvamira sei
ndiri muchristianity ndinoenda kuchechi inonzi atfield international ministry inotungamirwa navanonzi apostle t mutabwashe yeah. all right uh, this was uh, jackson ah, and also yeah. my apostle my papa mm. ndo first munhu akatanga kundiudza ari serious mm. kuti haa une talent une talent focus on music not on mangoma focus on music spend more time in studio mm. ndobva wandiudza kuti music ari kutoimba iyoyo kuti rudo rwako mm. iri bho moyo wemari and stuff chichii ndikatombopefoma kuchechi somewhere at richland city yeah. so munhu uyu ndiwo akandiudza kuti chi mm. music une talent mm. music yako haisi music yenyika yeah.
ndo akandisimbisa zvandaisaitwa kana nefamily yangu kana nevari paside pangu bcause vamwe vanhu vaimuchisimbisa ndisingatonakirwi neni mm. kuti bo but chiri bo
but ivo vakandiudza kuti aiwo music zadziyeni ndobva nditsanangurira kuti mwanangu so ita zvemusic spend more time bcause mukugara mustudio ndomukubika hit mm. haungobiki hit from kuti ah nhasi ndinamboimba boys eh, zviriko hazvo but haukohwe usinopinda munhu ah, unotomboshanda so akanza kuti spend most of your time in studio so chero nechikoro handoi ndizvekudaro than chi studio malectures e eh, hongu muuniversity akuda malectures akawanda but to be honest mm. time yangu zhinji kustudio payoutube pachi vana manje so ndizvozvo ndo munhu akandisimbisa akandiudza kuti netalent uchasvika kure handisati ndasvika kure mm. but uchasvika kure aiwa thank you for coming thank you for coming mr jackson